Yiw, abusuafo, ɛnnɛ awia yi yɛkyerɛkyerɛ a obi biara wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu sɛ ɔba dada hɔ ma obi biara hu yɛ. Mpabokyɛw, yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra na yɛn nkɔmmɔ a yɛbɛdi nyinaa ne sɛ, nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ kurom ha a ɛntwa yie, ɛnsɛ mfata,

Obi de biaa me fan sɛ me deɛ deɛ atwam one year aba na me sister bi deɛ ɛyɛ me ya ɛna nam so ma me yɛ saa video no nti mesrɛ wo a wo nsa bɛka video no bibiaa hyɛ ɛma obi a wɔsɛ wɔhwɛ bibiaa no ɔnhwɛ bi sɛ kuro yi mu ayɛ ti sɛ wopɛ adwuma nipa da sɛ ni Ghana ni wo ni Africa ni bɛka kyerɛ sɛ mewɔ adwuma ɔdan ne ho agent ne nan ka ne nsa nka adwuma no so onim sɛ den Sɛ ɛmmerɛ. Ɔse mewɔ adwuma mɛboa ma wanya bi ayɛ. Na ɔno watam wo de wo akɔ akɔsi kadaama. Ne wagye sika no ahyɛ ne ho o, ɔno ne hyɛ ɛwɔ mu no wagye awie. Owie a wo deɛ no a ɛwɔ sɛ wɔyɛ adwuma no awie no a ɔno yɛde ma wo no. na ɛno nso asan akɔyɛ problem. Wodi w'ahoɔden, ebi wɔ hɔ koraa na woyare o, nso wohia sika nti ɛwɔ sɛ woyɛ dɛ, wokɔyɛ adwuma no. Wobɛfra na ɔtoto paapaa so. Deɛ ɛku me koraa ne sɛ woakɔ fie no mu koraa na ɛhɔ nyɛ a, woahyia problem no, woanya problem a, woka kyerɛ no. Aane, ɛna ayɛ no saa. Wobaa a, wosan baa a, adwuma nni hɔ. Wagye ne hyɛ awie nti wɔka wo ti asim. Wo ti anyɛ yie koraa fa yɛ koraa ɔmfa na wasan ablɔke wo. Na wawie koraa kwan a wobɛfa so a wo nsa bɛka wo sika no, sɛ Nyame amma mu a na wɔyɛ akɔyɛ adwuma bi no. Ghanafoɔ, momma yɛnsesa yɛn suban na ɛretan. Deɛ nti a ama meyɛ audio audio yi nyinaa ne sɛ, sesei Ramadan rebɛba o, yɛde nkurɔfoɔ ma ɛkɔyɛ nkwasi adwuma, de yare rekɔyɛ adwuma, bi wɔ hɔ koraa a wobɛkɔ fie ɔka na wonyare, ɛtoɔ no ma adwuma no den, kadama no wokɔ a, ɛduru Ramadan mu a wotumi da two o'clock, one o'clock, obi koraa da four, wonya madam a ɔyɛ a, three ɔse kɔkɔda. Na onipa dasani atam ne nua baa akosi Kadama sɛ mereboa mo anya adwuma ayɛ. Me ne wo nyinaa yɛredi abaawa ne akoa wɔ obi kuro so no o, na ɔno afa ho na ɔbu ne nua Ghana ni. Me, ebi ayɛ me. Me sista Bɛki, ebi ayɛ no, ɔno mpo deɛ ɔde ne nsa kaa ne sika. Ɛ, mentumi mmobɔ nkurɔfoɔ bebree. Enti sɛ wowɔ kuw atua na wunim sɛ saa bra no na wobɔ a, mesrɛ wo gyae. Sɛ ebia me na wode bɛyɛ me na manyɛ wo hwee a, wode bɛkɔ akɔyɛ yɛ amansan. Ɔmma wo mfa wo ho nni. Saa nneɛma wei rekɔ so wɔ kurom ha. Saa nneɛma wei rekɔ so wɔ kurom ha. Ɛnyɛ sɛ obi koraa kita sika a mepɛ obi amena ayɛ pepa ama me no na wagye nipa koro sika. Deɛ ɛku me koraa ne sɛ yɛsɛ obi te kurom a yɛfrɛ no Hwanhwa, me deɛ menim ne din, na saa nipa korɔ nso mebɔ nipa korɔ a wagye ne sika no a wobɛhu no. Obi agye akwadaa ketewa bi wɔ kurom a Rita ne sika sɛ ɔnyɛ pɛpa ma no no, 300 kd ɔsɛ 400 and something kd na asika no ahye, ɔfrɛ no a na ɔtoto paapaa so. Moanhwɛ yi a mo deɛ owuo ne yareɛ na ɛbɛkɔ mo kurom o, yɛbɛfa mo funu na ɛde akɔ, sɛ me me na nyamesuro me mu na menya otua, ka hu sɛ nipa no a wode kɔeɛ no ebia na ɔnkɔ asɔre, ɔnnim nyame biara a ɔbɛtumi de akyɛ wo. Ɛdɛn na ɛkɔ so wɔ kurom ha? Yɛn nyinaa yɛafo plane, obi reba ha, ɛnyɛ obiara na ɛma obiara visa o, ɛnyɛ obiara sika ɛna ɔde yɛɛ visa ama obi ma obi de baeɛ. Na woba a waba abɛbu nipa no, ɔbɛfa me nua ba, yɛn nua mmarima no mo, mo nso mo nua mmaa ne yɛn. Na sɛ yɛnni adwuma na mobɛboa yɛn ama yɛanya bi a, na ɛno ɛwɔ sɛ mubu yɛn. Woahu sɛ da biara mogye sika no, mubu yɛn o, nso ahotɔ a ɛde ahotɔ monnya bi da. Da biara mobu yɛn, nso sika no monhu deɛ mode yɛ. Because saa adwuma no a nnipa no kɔyɛ no, obi na ɔde bɛtua dan ka, ɔde bi bɛma ne fie, wɔde bi ato ne ho atotɔ nneɛma a ɔhia, na wobu obi sɛ yaw. Nyame bɛhyira wo. Nhyira a ɛdi nhyira wonnya bi wɔ asase so da, ɛsiane sɛ ɛnyɛ adwene papa na ɛwɔ wo tirim a wode ma. Saa nneɛma wei akɔ so akyɛ paa. First na nkurɔfoɔ ka na menyɛ ni na yɛde bi yɛɛ me no. Nipa korɔ a ɔde yɛɛ me no ɔnim ne ho. Ɔte block two ɔnim ne ho paa. Ɛnyɛ ɛnsɛ mfata. Ɛnyɛ koraa saa nneɛma wei kɔ so wɔ kurom a yɛanhwɛ ne yɛanka a ɛmmoa. Ɛna kuro yi a yɛte mu yɛnni panin biara ɛna sɛbi sɛbi sɛbi tafrakyɛ mpaninfoɔ no nso no ɔmo ana edi saa nsɛmfoo wei sɛ obi bu wo wo hyia obi na nnipa no deda wo fam ɔde buo ma wo asɛ asɛ ne nua panin a ɛwɔ sɛ wo som ɛma ebuo no a ɔde ama wo no ɛmma fam mo sɛ mu din Ghana foɔ a mo wɔ kuro mu mo sɛ mu din wei yɛ Ramadan ɛbɛbɛ ɔmo ɔmo nyɛ agent nyinaa ada no ɔmo ho agent emu mmaa ne mu mmarima mpaninfoɔ ne nkwadaa na mo bu yɛn. Hwɛ sɛ obi de kwadu. Mehwɛ, mesrɛ wo, nnipa koro a wa, wode kwadu akɔ kadaama last month, na nnipa no ne nsa anka ne sika. Kwadu, nnipa koro a meka baabi a ɔte a wobɛhu, ɔte block one, street one four three. Ɔwɔ building number eighty six mesrɛ wo mepa wo kyɛw bebree new building no a India foɔ no yɛ cargo wɔ hɔ no mesrɛ hɔ na ɔte sɛ wode wonim sɛ nipa korɔ wode kwan adu akɔ kadaama na ne sika abɛde wo hɔ a mesrɛ wo bɔ mmɔden na wonnim ne tirim wonnim n'akoma mu sɛ nyame anka n'akoma because nipa no ɔkɔ awɔ time no ɔyare Imagine sisi akora a woyi kɔ yi kora na ɛda asɛ na hwɛ saa tɛma no a woni gyina mu enipa no de yare akɔ akɔ yɛ adwuma because ontumi ntena fie nti ɛwɔ so ɔde ne nsa yɛ adwuma watu kwan sɛ ɔbɛpɛ sika akɔ akɔ bɔ bla yɛn nyina obi ɛbɛpɛ sika akɔ hwɛ n'abusua obi ɛbɛpɛ sika akɔ akɔ bɔ bla na obi ntumi nfa ne mogya nyɛ adwuma nsam fufure na wo mɛmɛ gye sika ne konkodi ɛnfa nkɔhwɛ w'abusua na ada ɔn deɛ ɔba wankra fie Sɛ wɔba no wɔba sɛ wɔba abɛda nka wɔbɛtena ne kurom wɔbɛtena Ghana na wɔsɔre a wɔadidi a wɔada deɛ ɔbɛnya adi nko ara deɛ ɔbɛnya sɛ moafa yɛ sɛ yɛn nua mmaa yɛn nso yɛafa mo sɛ mo nua mmarima yɛn nua mmarima no mo na sɛ moyɛ adeɛ no ɛnyɛ no nkyɛ sɛ yɛsuro mo yɛnka wohu wɔn a wɔn anim fɛfɛɛfɛ yɛserekyerɛ wo nso wɔn wɔn tirim ne wɔn akoma mu no papa biara anim Mode mo suban tantaane firi Ghana de aduru obi kurom, kuro a yɛn nyinaa yɛrebɛge, yɛresrɛsrɛ, yɛrebɛge sɛ obi mfa yɛn adwuma ne yɛn so yɛn nsa nkɔ yɛn ano na yɛnyɛ bi nhwɛ yɛn abusua. Ɛdɛn na mogye? Adeɛ kye a wode wei akɔ Kadama, woannye ne sika ama no, adeɛ kye a wode wei akɔ Kadama. Wawie adwuma no koraa wɔmmɛfa no, gye sɛ wo ara wosan de wo sika san fa ka. Na ɛnneɛ adwuma no a nnipa no kɔ ayɛ mfasoɔ a ɛwɔ so ne sɛn? Wɔn wagye adwuma no adwuma no wɔnim sɛ deɛ wokɔ akɔ blow wakyɛ mu mmiɛnsa afa baako na ɔde mmienu ama wo nanso ka mehu yɛ obi kɔyɛ adwuma obi gyina ho ɔde kɔyɛ adwuma wo deɛ sɛ nka woammerɛ nka aketewa bi na nka abɛyi afiri so wɔyɛ a ramadan bɛbɛ yɛ bɛbu nkɔfoɔ wɔn de nkɔfoɔ bɛkɔ kadama akɔgye 300 ɛne n'asefoɔ na wakyɛ mu sika no mu mmiɛnsa na wafa mmienu na ɔde baako ama nipa korɔ Mo nyinaa yɛwɔ mo din wɔ ha o. Kuro mu ha, maka mese kuro mu ha, yɛnnwane nnipa o, deɛ wobɛyɛ bia wo so bɛda adi. Ɛ, mo nyinaa mo din wɔ hɔ, na sɛ moansesa mo adwen, na sɛ Ramadan wei yɛsan te asɛm bi biom a, mobɛnu mo ho. Mobɛnu mo ho sɛ sɛsɛ afono yɛn. Me yɛde bi ayɛ me da, first na wɔka na mennye nni. Yɛde bi ayɛ me da, ɛno nti na me m'ani abere no. Ɛdeɛn na ɛkɔ so? Ɛdeɛ bɛn ade paa na yɛnyɛ mo? Wo maame ba ne me, anaa wo papa ba ne me ne wo ba ntɔn. Me ne wo ba abusua anaa wo sika na mede ɛbaa Kuwait. Na sɛ mo yɛ mo nua maa no yɛ yɛ mɛyɛ adwuma na yɛn nyinaa yɛn nsa nkɔ yɛn ano fa me kɔ na wo nso nya kakra tɔ aduane de a wagye wo deɛ asa agye me me deɛ aka ho. Ɛdeɛ a asisie no no. Moahu sɛ sika no mogye ara nso momfa nyɛ hwee, anytime bi a mo nsa bɛka sika bi a na moahyia problem, mobɛtua ka saa, Nyankopɔn ɔmfa nkyɛ mo da, because abuo no a mode bu yɛn no mfasoɔ biara nni so, mode di yɛn ho firii wɔ abere a mfasoɔ biara nni so, obi mfa n'ahoɔden nkɔ nkɔyɛ adwuma na akɔgye. Woahu sɛ sika ka wo nsa ne afra wo sɛ wo ba yare? Woahu sɛ sika ka wo nsa ne afra wo sɛ wo nua bi anya akwanhyia? Woahu sɛ sika bi sika ka wo nsa ne afra wo sɛ wo maame awu anaa wo nua bi anya problem? Ɛho wo biara no. Sɛ me me a mete ha ne manyɛ wo biribi a, ka ɛho sɛ nnipa no a rekodi no no. Ɔmfa wo ho nkyɛ wo. Ɔmfa wo ho nkyɛ wo. Mom yɛnsesa yɛn adwene. Ahoɔyɛ a pɛ sɛ menku menya. Ne nua didibea nyɛ. Esiane sɛ ɔyɛ ɔbaa, onni krataa, nti deɛ ɔpɛ no na ɔde bɛyɛ. Wo nso so a wode nnipa yi kɔ Kadama, wo nso krataa koraa wonni bi. Wowɔ bi, wowɔ krataa koraa na ɛmma wo wo krataa na ekura wo no. Mɛmfa nhwɛ hɔ ne wo. Yɛnim nkurɔfoɔ bi a wɔwɔ kurom ha a, wɔbɛfaa Kuwait soaeɛ koraa nkwasiaga. Wɔkita pepa a ɛsen wo deɛ yie wɔ he nso nnɛ wɔwɔ he? Nyankopɔn adaworo ma nti no, Ɔmo akɔtena fie because Nyankopɔn ahu sɛ ɔmo te kuro mu ebuo nkɔ na ɔmo bu nkorɔfoɔ mfasoɔ biara ni so nti ɛwɔ sɛ ɔmo kɔtena fie yɛwɔ nkorɔfoɔ bi ɔmo bɛfaa Kuwait soa yɛ na kuro mu a yɛbɔ wɔn din a ɔmo na na ɔmo te so yɛbobɔ Afrikafoɔ mu wɔ Kuwait anaa Ghanafoɔ mu wɔ Kuwait a ɔmo na na ɔmo te so ɛnso nɛ ankɔsi aga Nso nnɛ, Ankosi-Aga, wɔn wɔ he? Lasho, wonim deɛ ɛtotoo wɔn? Adeɛ ketewaa bi na ɛtoo wɔn a wɔn de kɔɔɛ. Sikadie basabasa basabasa. Ne nua nya bi a ɛnyɛ ɔno nko ara na agya n'abusua, ɔno nko ara na ɛdidi a ɛyɛ yie. Mom yɛnsesa na ɛmmoa yɛn. Ɛmmoa yɛn koraa, ɛmmoa yɛn. Adwen bɔne nko ara na ahyɛ Afrikafoɔ tiri mu ma. Ɔnim sɛ adeɛ wei a mede reyɛ me nua yi, sɛ yɛde yɛ me a ɛnyɛ me dɛ. Anaa me nua yi mogya wɔ ne mu, yɛtwa me ho a mogya bɛba, me nso yɛtwa me ho a mogya bɛba, nso ɔde bɛyɛ wo. Ɛna maka akyerɛ me se Ramadan yi bɛba, Ramadan ne sɛ me m'ani abele no, because nnipa a ɔde me kɔ kadama no, Ramadan mu sɛ yɛ na ɔde me kɔɔyɛ, na ɔkɔkɔ bu nkɔm sɛ gyen. Mesrɛ nipa koro a wonim sɛ ɔde kwan du akɔ Canada ama na wantua ne ka no, sɛ wompɛ kasa a womfa wo ho asɛm fa ne sika kɔma no a wɔkeka a wasan ablɔke no no, ne girl no n'ani abere because ɔmfa yareɛ nkɔyɛ adwuma na woma medi di ne ho. Na wo medi no Bible see sɛ obi yɛ bɔne a sɛ ɔsi owu a Awurade ma owuo nkɔ ne so. Sɛ ɔsɛ twerɛ Awurade ma ɛtwerɛ nkɔ ne so deɛ ɔbɛyɛ bi akatua wɔ hɔ, nome nso da hɔ retwɛn wo. Sɛ wo na ɛnɛ na woanya ho nsunsuansoɔ a wo ba bi daakye Wo ba bi bɛnya ho akatua. Mom yɛn sesa yɛn adwen mo gye nkofoɔ sika mɛ yɛ krataa ma wo nyɛ wo mo bɛ fɛ nipa sɛ yɛ company wɔ yɛ fɛ nipa na ade nipa na akɔ yɛ kɔ yɛ adwuma bosome sɔ na akatua ama wo de obi bɛkɔ kadama bosome sɔ na akatua ama saa nneɛma wɔ nyinaa mmoa mo o wɔn sɛ da bia mo nkɔ so da Ɛnhoa mo na monyae. Sɛ moanhwɛ yei a, mo funu na ɛde bɛkɔ. Ɛna mekaa sɛ, sɛ me me na manyɛ wo hwee a, deɛ wode kɔdi no no, ebi wɔ hɔ a, ɔnnye n'ani ka na ɔde nam. Wonnim obi ani a ɔde nam kurom a. Obi wɔ hɔnom a, wonnim efie a ɔfirim. Me deɛ, mefiri Akristofoɔ fie. Gyae ma no nka deɛ ɛbɛgyae ama no aka. Na deɛ wode kɔ yɛ no ebi na ne fie abosom na ɛbɔ ne ho ban adeɛ mu si kurom a sɛ kurom adeɛ o yɛbɔ odua a ɛnnya wo yɛyɛ wo biribi a ɛnnya wo yɛntumi nyɛ wo hwee ma ne nnya wo hwɛ na woyɛ ɔsono kenkɔ wo koraa no biribi atumi no ɛnɛ wakɔtena fie na nte sɛ wo nti sikadie apoobɔ bebrebe korɔ no korɔ no onimpa sɛ adeɛ nnya no deɛ ne ɔkyinkyim ne nua nsa agye Ɛnsɛ mfata yɛ mom yɛnyae yɛ suban mom yɛnyae baabi a Africa foɔ wɔ biara asɛm wɔ hɔ baabi a Africa foɔ wɔ biara asɛm wɔ hɔ mo suban a mode te wɔ Ghana na ɛnoa na mode obi wɔ kora ɔwɔ Ghana no ɔnhu one city anaasɛ 100 kd koraa da nso ɔbaa Kuwait no wahu kwan yɛfa so a yɛbu nipa because ɔno ɔte Ghana no kora ɔyɛ krimina dada Mo kriminal no mo asan de afiri Kuwait, Ghana de abɛduru Kuwait ha. Monyɛ nsesa yɛn adwene na ɛmmoa yɛn. Ɛmfa yɛn nkɔsi baabi a nhyira bi nni hɔ a ɛbɛfiri mu aba. Ɛyɛ nnome nko ara ɛnneɛ ɛma yɛn. Mesrɛ wo a wo nsa bɛka video yi bi, mesrɛ wo hyɛ ma wo nua bi a ɔwɔ kurom ha, Kuwait ha biara nya bi na wɔnhwɛ. Na yɛnyɛ careful paa wɔ saa nkurɔfoɔ bi a wɔde wɔn adwene, wɔde wɔn adwene adidi nnipa ho no. Ɔno ara gye ne hyɛ awie no o na wo face problem no frɛ no a na ɔtoto paapaa so. Wo ti anyɛ yie koraa a ɔmfa koraa na wasan ablɔke wo asan aka ho. Na ɔwe a na ɔsan ka nsɛmhunu na ɔde wo rekyi Kuwait ha ɛna wo deɛ wompɛ adwuma ɛna yɛde wo kɔ Qatar ma na waba. Ɔno na mfa n'ahoɔden nkɔyɛ adwuma na abɛgye ne sika deɛ wannya no ammu no nti wo se ɔmpɛ adwuma. Sɛ me last year na nipa koraa ɔnyaa me yɛɛ me saa a mese afo wei deɛ metwa mu wɔ Yesu din mu. Me twa mu wɔ Yesu din. Me ne me nua Becky deɛ wo boa. Nipa korɔ yɛ twa mu wɔ Yesu din mu. Na nipa korɔ nso no sɛ etwi wo a, wo de wo ho bɛba. Wo de wo ho bɛba, mɛbɔ wo din sɛ etwi wo a, wankasa de wo bɛba. Nipa korɔ a ɔde me kɔɔ Kadama, ɔte block two, me se ɔno ankasa ɔnim ne, ɔnim ne ho, ɔte two zero eight. Nipa korɔ nim ne ho ɔyɛ papa pɛ nipa ɔnim ne ho because kurom ha yɛhu sɛ mpaninfoɔ bi nom no ɔmo yɛ nkorɔfoɔ bi a ɔmo mmu ɔmo ho nti ɛwɔ sɛ yɛnso yɛkeka yɛn adwen kyerɛ ɔmo ɛno nkyerɛ sɛ obi bɛka sɛ ɔsɔre a ɔsɛ ɔkɔ asɔre sa ɛnfa nyamesom ho o na dɛ mekɔ asɔre a menyɛ nipa wo bu me a na matena hɔ sɛ bu me ɛmmra so sɛ ɛwɔ sɛ yɛkasa because yɛn ara na mode yɛ yɛn yɛn ni ara ɛna mode yɛ yɛn. Humm nti Nyankopɔn nhyira mo wai yɛbɛsan atoa so mesrɛ wo wo nsa ka video yi biaa share ma obiaa nya bi nhwɛ share ma obiaa nya bi nhwɛ sɛ nipa no koraa wɔ Ghana sɛne ma no na ɔno so nya bi nhwɛ Nyame nhyira mo paa Nyame yɛ adom a akyire yɛbɛsan atoa so na menim sɛ asɛm a maka yi nkurofoɔ bi ayɛ alert na menso menso mayɛ alert ama wɔn wɔn amini me na menso mamini wɔn. Wode ba a me nso mede bɛhyira because nneɛma wei ɛkɔso Ramadan bɛba yi yɛbɛbu nkurɔfoɔ yɛbɛbu nkurɔfoɔ sɛ gyengyengyengyengyengyen hmm nti yɛn ara na yɛbɛka wae Nyankopɔn nhyira mo paa Nyame yɛ adom a yɛbɛsan hyia bio momma bye.